Gudde Moien an häerzlech wëllkomm! An eiser Rei vu Kuerzvideoen iwwer Demenz geet et haut ëm d'Fro, Wat ass eigentlech eng Demenz? Ëm wat geet et bei enger Demenz? Jo, also fir d'éischt mol de Begriff Demenz, dee kënnt aus dem Latäin an ass zesummegesat aus zwee Deelen, de a mens. De heescht fort an mens heescht Geescht. Dat heescht zesummen eppes sinngeméiss ewéi de Geescht ass fort oder fort vum Geescht. Dat heescht, Demenz ass en Iwwerbegrëff fir eng fortschreitend Erkrankung vum Gehir, wou no an lo no an no verschidde kognitiv Fäegkeeten ofhuelen, wéi zum Beispill d'Gedächtnis, d'Sprooch, d'Opmierksamkeet an och den Orientéierungssinn. An da kommen och nach Verännerungen am Verhalen dobäi, also am Sozialverhalen, an der Perséinlechkeet, am Driff an an der Stëmmung. Ok, ass Demenz dann dat selwecht wéi Alzheimer? Nee, Demenz ass den Iwwerbegrëff fir eng Rei vu Krankheeten, an et gi 50 oder méi wéi 50 verschidde Forme vun Demenz, an Alzheimer ass wuel déi bekanntsten an déi heefegst Form, mee et ginn och anerer, wéi zum Beispill déi vaskulär Demenz, Lewy Body Demenz oder och nach déi frontotemporal Demenz. An déi verschidde Forme vun Demenz Déi hu verschidde Symptomer a kënnen och verschidden Auswierkungen hunn an dofir ass et wichteg, dass ee weess, ëm wéi eng Form et sech handelt. Wéi kënnt et dann zu der Krankheet eigentlech?
Also duerch d'Krankheet loosse sech am Gehier zwee Zorte vu Verännerunge beobachten. Engersäits ass d'Kommunikatioun tëschent den Nervenzellen gestéiert, also tëschent den Synapsen. An anersäits kënnt et och zu engem groussen Ofstierwen vun Nervenzellen a bestimmten Regiounen. Dat heescht, dass duerch dëst Verännerungen, déi ee wierklech kann beobachten am Gehir, dass doduerch Sinnesandréck némmi ukommen am Gehir, déi kënnen némmi opgeholl ginn, déi kënnen och némmi verschafft ginn an némmi verknëppt ginn mat deem wat een schonn geléiert huet oder wat een bis elo weess. Muss een awer och wëssen, dass dëst Verännerungen am Gehir sech schonn optrieden, schonn zirka 10 Joer ier un dass déi éischt Symptomer opfalen. Dat heescht, dowéinst schwätzt een och vun enger schläichender Krankheet. Ok.
A propos Symptomer, wat fir eng Symptomer trieden do am Fong op? E Symptom, wat oft als éischt opfält, dat ass, dass Problemer mam Gediechtnis optrieden. An am Ufank ass dat Kuerzzäitgediechtnes, am spéidere Verlaf ass awer och d'Laangzäitgediechtnes betraff. En anert Symptom ass nach Problemer mat der Orientéierung. Mënsche mat Demenz fanne sech an hirem Ëmfeld net ëmmer gutt erëm, verléiere sech och mol. A si sinn net nëmmen am Raum desorientéiert, mee och an der Zäit. Dat heescht, si wëssen net ëmmer, wéi een Dag et ass, wéi eng Joreszäit mer sinn an ob et moies oder owes ass. Problemer mat der Sprooch trieden och op. Persoune fannen net ëmmer hir Wierder, si kënne sech net méi esou gutt ausdrécken a verstinn och net alles esou gutt, wéi dat virdrun de Fall war. Och Schwieregkeete mam Plangen, mam logeschen Denken a mam Erkennen. Niewent dëse kognitive Beanträchtegungen, wéi virdru gesot, ginn et awer och Ännerunge vum Verhalen, déi optrieden, wéi zum Beispill Angscht, Onrou, Reizbarkeet oder och Depressioun an Apathie. Dat heescht, dass des Symptomer an dir dat Verhalen am Fong vun der Krankheet ausgeléist gëtt. Jo, an dat ass och ganz wichteg ze verstoen. De Grond fir des Verännerungen, vun deem mer grad geschwat hunn, ass, dass d'Gehir net méi richteg ka funktionéieren. An dat ass wichteg ze verstoen, dass déi Persoun, déi betraffen Persoun, déi kann näischt dofir. Déi mécht dat net express, wa se 15 Mol an engem Dag freet, Ma wat fir en Dag si mer dann haut? Mee Vergiesslechkeet, wann een ufänkt ze vergiessen, heescht dat, dass een do kann eng Demenz entwéckelen? Nee, net onbedéngt.
Net ëmmer, wann esou Symptomer optrieden, huet een automatesch eng Demenz. Esou Symptomer trieden och vun Zäit zu Zäit bei gesonde Mënschen op, an d'Vergiesse gehéiert och zu enger gesonder Gediechtnisfunktioun. Well wa mer alles géinge verhalen, da géinge mer eis an onwichtegen Detailer verléieren, an esou ass et och wichteg, dass d'Gehier verschidde Saache vergësst an ausblend. Wéi bemierken ech dann esou Symptomer a wat soll ech dann do maachen? Déi betraffen Persounen äussern heiansdo ganz verschidden subjektiv an awer och ganz subtil Beschwerden. Si mierke selwer, dass eppes net stëmmt. A wa si dann, wann d'Unzeeche sech dann heefen, dann hëlt och bei hinnen de Leidensdrock zou. A wat wichteg ass, dass an hirem Entourage d'Leit hinne Courage maachen a si encouragéieren, der Saach nozegoen. An net déi Saach bagatelliséieren, zum Beispill an ze soen, ach dat ass dach normal oder och dat ass dach net esou schlëmm oder do kann een net vill maachen. Well am Zweifelsfall soll een d'Symptomer ëmmer mat engem Dokter ofklären, well den Dokter dee kann d'Diagnos stellen. An d'Diagnos, och wann d'Krankheet net heelbar ass, ass d'Diagnos awer d'Basis fir eng ganz Rei vu Behandlungsméiglechkeeten.
Ech soen Iech villmools Merci. Ech mengen, da kéinte mer déi nächste Kéier eventuell méi ausféierlech iwwert d'Diagnos schwätzen.